Hai bala nembiak Menua Rita, betemu baru kitai dalam mata pelajar Bahasa Iban Primary Dua dalam unit semilan iya nya Pemeresi Rampa Menua. Nyadi dalam pelajar tu pengajar deka kita nyendiaka bup teks enggau bup aktiviti au. Buka bup teks lambar enam puluh enam lalu bup aktiviti lambar enam puluh satu. Nyadi tu objektif pelajar kitai seharitu. Nyadi ba objektif pelajar tu, pengajar ngarapka bala nembiak ulih ngelulukka randau, udah nya nembiak ulih nyauh tanya enggau betul. Diatu bala nembiak tau muka bup teks kita lambar enam puluh enam. Topik kitai seharitu dalam lambar tu iya nya wong ti beresi. Dalam topik tu, sehari tu bela nembiak deka belajar nyungkakka pengelandik mending enggau bejaku kita. Dalam gambar tu, kitai meda bisi bela nembiak begulai enggau pengajar sida penuh berandau. Sapa sida tu kini? Aa sida tu sida ipoi sekelas begulai enggau pengajar Penawang enggau pengajar Unchan. Nama kini isi randau sida iya? Aram kitai ningaka audio tu dulu.
Audio empat puluh. Unit semilan, lambar enam puluh enam Aram mending enggau bejaku Keluluka randau di baruh tu Wong ti beresi. Sida ipui sekelas merindang ati ba ai ung.
Manah amat rampa menua ba ung ditu, pengajar kendawang.
Ya, nya kebuah kitai mesti nyaga pemeresi palan ung tu.
Chiru ai ung tu, pengajar Mujan. Rindu meda anak ikan. Amat nya denila besai-besai ikan. Angin mega beresi ditu.
Nama penyadi enti ai uong kamah?
Aaa nya tadi kitai udah ningaka randau sida iya. Aaa nyadi dalam randau tu kitai udah ninga tadi sida bela berandau senentang pemeresi ai wong nya. Pak keni kitai nemu randau sida iya ti ngerara ai wong nya beresi aaa kitai meda tadi ipoi madah manah amat rampa menua ai wong. Aaa nama kebuah. Chiru ai uong tu ngajar mujan ko dini la ai bisi mandang tadi. Rindu meda anak ikan uhh laban ai nya chiru sida ulih meda anak ikan ti diau dalam nya. Pia mega ikan pen bebesai. Nemu ke bangsa besai laban ikan nya. Um Diau manah diau lantang dalam ai ti chiru sereta beresi. Pia mega pengejam ujan bisi madahka angin dia beresi. Um Manah kitai nyirut angin ti beresi iya enda kamah. Um Tanya bebaroi nya tadi nama penyadi enti ai wong kamah? Nama ke nyadi bela nembiak? Haa enti ai wang kama kitai enda ulih merindang ati enggau ati ti lantang ba rampa menua baka ai wang tu enti kama rindu enda ati kita bejalai kia haa tentu enda rindu enda lantang laban kitai meda iya enda beresi iya enda dijaga enggau manah iya kama ai pan enda chiru sereta mayuh Uras nya alai kita mesti sama besaup nyaga pemesi rampa menua ba Ai Ung. Ba dini-dini alai kitai ngelantangka ati anang muai uras ngapa uhh baka nya. Nyadi diatu bala nembiak tu muka ba aktiviti kita lambar enam puluh satu. Kitai agi ba pengelandik mending enggau bejaku. Nyadi kitai meda

Jadi kitai meda randau ipoi. Ha, nama utai ti dibadaka ipoi? Rindu meda pemanah. Ha, pula kusung, ung ditu pengaja ke nawang. Ha, nya iya ngerarau pemanah ung nya. Ha, baka ni kena kena kitai ngelai ke ung nya? Kitai ngena leka jaku nama. Ung tu tadi iya nama, semengkah nama. Wong tu tadi iya nya rampa menua um rampa menua wong um da nya kitai ninga nama saut pengajar Penawang senentang jaku Ipoh nya tadi tempat kosong nya alai kitai patut nyaga pemesi wong tu um leka jaku nama kena iya mendar ke tauka ngamat ke pemanah rampa menua wong ti disebut Ipoh nya tadi um agi ingat kita ba pelajar kitai ti dulu suba leka jaku pemendar Ha nama? Iya. Ha leka jaku pemendar iya nya alai kitai patut nyaga pemeresi Wong tu. Da nya denila pan bisi bejaku Palan Kusung amat ai Wong tu. Ha tu ai Wong iya tu ngerara pemanah ai Wong tu. Kitai ngena leka jaku adjektif nama dikena ngerara pemanah ai Wong? Chiro, beresi ukai enda patut aa leka jaku tu bedau dikena meh bagi aa ai ung kitai ngena chi chiro aa leka jaku adjektif chiro chiro amat ai ung tu udah nya ngajam ujan au dinila angin mega. Ha, tu pen sama. Angin nama dikena kitai? Jaku adjektif nama. Ber, beresi. Ha, tulis lagi au saut kita beri tu. Dan nya selva, uras anyut nya niam. Ha, tu uh, ayat tanya. Ia ngerara uras anyut nya niam. Ketir tanya diri tu, ia deka nentu ke uras nya tau ke ukai ti anyut nya tadi. Uras tau ke ukai. Nama dikena kitai? Aaa tu iya. Ukai. Ukai uras anyut nya niam. Aaa iya ka nentu ke amat tu ke enda nyadi anak nya niam. Nyadi niam nyaut tu ke jaku ti bedau dikena kitai ti tinggal iya nya enda patut. Enda patut daun kayu nya peda aku. Aaa nya iya baka nya chara intonasyen iya. Enda patut daun kayu nya peda aku. Aaa reti nya tadi ukai uras tang daun.